N ta pera ma tudu algen sta na pâ di Deus. Mi N sta li tanbê. N lonra del musu, xintadu. N ta konxi ma mora ténpu. I si nu si mora ténpu, dia di trabadju, sigunda-fera, é furidu. Gentis. Nhos odja ma novidadi sta N sai na nha trabadju trankilu Na nha pas Dja N kume karne Ti N ka pudi kume más Sô na pensa kusé ki N ta kuse-m Oxi di djanta E N sinti N sta ta faze nhos un kusa E Txeu pesoas sta ta manda-m mensajen. di di ta manda mensagem nel ah dja bu fala um só um bocadinho ansinhos na vida tem coisa que nunca mesti pa da caso pa nu txoma companheiro pa nu fla e mundo mundo nu sta na mundo só que um monte alguém sta li Pa dizaforu, Un monti algen ka sta na mundu pa ben pa sigi régra pa bu manxe ba bu trabadju, sabe di bu fidju i fase kel kusa ki é sertu. Un monti algen ka sta li pa kel-la. Di ki jetu? Un monti algen ka sta li pa kel-la. Agóra go, pergunta ki N ka ta krê kala i pamodi nos kopera nos é un bokadinhu agresivu. Resebe uns oitu mensaji di pesoas E ka pa olho na Facebook, ma en odja ma bo e di Luxemburgo ou di França, ma mi ta kredita ma la ku ta sta pa mo. Mi gosta nesse mi podia vivi la Portugal, na nha Facebook sta ta Luxemburgo. Well, e ma recebe alguns mensagem de alguns pessoas com atitude muito forte e mesmo que atitude que olha lá é atitude que não, não aceita. Pamodi ab um monte de, de homem que está, mulher que está com homem dentro de casa, e que está com seus homens dentro de casa, e eles até deixam o homem tá fazer coisa que crê demais, ok? E, mocinho, não um casal tem que ter regra, mocinho. Mocinho, abo imagina, abo, abo está, nós está mora abo com homem dentro de casa. Tudu mudjer dja ka sabe ke ke kornu dja ka sabe ke ke sama si bandidu é bandidu dja ka sabe tudu é ka no pa no fla é ka ti gosi ki no ta fla ma doensa txeu poi n fika diskunfiadu poi ben poi n poi n ami o ka ta sustan ami ami o ka ta sustan ami si o ta mata é bo ami ku ta mata ami o ka ta mata ami ka ten ningen grasas a Deus ami. Ami N ka ta fla ma ningen ku un duénsa bon ódi mi N ka tene Já já N sta la uns ami N ka tene graças a Deus e algum des pessoas ki kaba li ta fala ku mi ta manda mensagem tem alguns ki N ka bali pena nem di responde pamodi e nem só ami dja N sabe ma nha marido é bandido aki bu sta mon ta namora ku marido bandido bu podi spera Ma un dia ma mudjer pode ka atakau na rua. U pode spera ma un dia u pode a restaurante o txega otu mudjer. U u pode spera ma un dia mi pode ta ku mudjer intu kas. U pera ma un dia u pode panha duensa. Kel li kel li ka kusa di otu mundu. Agora go kau e manda-m mensaji o e fla-m ma mu ta jura pa mo ta jura ma o ta mata mi. Kel la si u kre u ami si u kre u pega bu mata. Ku bu kabesa ku tudu mi kle ka ten nada ver a kuranja bu bandidu bo ki ta dizarasca ka ba modi dja nfasi video en aleta pesoa nfasi video nfla pesoa pa tuma kuidadu ku duensa ki sta mal tudu mudjer dja ka sa ma se maridu e bandidu abo si u maridu tudu a tudu be ta konta mintira me ta purtugal me ta tal ta kil be ta kau verde sem be ta konta oi ma ta konta mintira txu di mas sem nisisidadi nho pode ba ta seta ma kila ten bon mi an kontaba na pasadu tanbe agora bo ami Ami ka ten nada a ver. Ami só N fla tudo nhos ki ten nhos marido ki é mokadinho bandido ki yo sabe ma ta sai sesta fera ka ta txia casa yo sabe un sinho nhos toma cuidado mi N ka ta mi es tem manda mensagem ma ta mata ami pa cominsla nhos mata

Ami, ami nka sa ta. Ami nka sa, ami nka ten nada a ver. Nelson, não. A minha marido tá sai que tá tinha casa, tá tá custa que diga boi. Se bo você tá está com bandido. É que lá que botar na bo vida. Canho bem falar em sem, para morrer. Bo se bo você tá um homem. Eu sou um homem que está colher bandido. Ele tá por corno, ele tá traiu, ele tá vazou corno. E Bu pode spera tudu kela ma ta kontise, bu pode panha duensa. Odja ma duensa mi, mi ki a ta inpanha na mi. Odja ma duensa ma ta panha na mi, ki mi, ki mi, ki mi, ki mi sta so na nha. Nau, kela ka u spera. Igou, kuse ku a ta atxa engrasadu, ku ta manda mensaji, ku ta fla-m, u ta jura, ma si, nka sabi si es ta djuntadu ku kolegas, es ta, es ta djunta pa es fla-m mesmu senas, o kuse. Nessa mi, ami, ami propi. Ami propi n tene medu fasi pamodi kada un ta sai ku si paranoia. Bu ka ta intendi kauverdianu. Mosinhus, jornal sta la pa tudu algen ba jubi. Algen, omi bu ranja mudjer txeu. Pô, n kre ma n gosta ma ka ta da pa n gosta. Imajina un kuza, ago ami n fasi vidiu sin, n fasi vidiu sin, kel-li e bu maridu ku ta fla. Ten un minina propi ki txoma txuka, e fla-m si, Nelson. Dja N fla nha maridu pa na fase teste, el fla ma el ka sa ta bai i nen pa el bai el ka bai. N fla, Minha, pa N fla un kuza, N sta kuazi kansadu ku nhos. Abo maridu ka bai, kuse ki bu ta txoma-m? Na ora di kume karni, bu txoma-m? Na ora di da koba, bu txoma-m? Na óra di, di nho rabienta, nho kusa nho txoma. Sô na kusa tris di nho ta txoma. A omi na fla, ma si ma dje fla si maridu pe pa fora si ma si ma ka ta bai. N fla, yo li maridu na fla un kusa. Na óra kusa li bu ta txoma-m li nsin, djo ba fase u anális. Ku konu é bon sin, ma tanbe a ku ta panha duensa é má bon inda. Má un kusa, mo sin, i N ta atxa duedu. Abo sima sta li bu tene un mudjer dintu kasa bo ten mudjer dintu kasa sertu sima sta li ami sta sta ku mudjer dintu kasa sertu ami sta ku mudjer dintu kasa ami sta ku mudjer dintu kasa sim ami ami é fiel nha mudjer ami ben diskunfia ma n ten duensa ningen ka sta pixintadu preokupadu ku kila é kel la ki minha sta ta fala ku mi au ten un minina ki sta ta fala ku mi minha bo nta nta fala mi nganma da medu di kel minina li i da medu di el propi. Pamodi é pa pe kume di un manera, di un manera ki kel la te pistola go. Kel la sin sabe kin é ke família, ta kaba ta aviza. Não, mi na chate fla nha só mi preparado, mas aquele outro é claro, mulher que te dá copeta. Eu falei, mas ele, mas tá desconto, mas se, mas se marido, põe, põe, sabe, tá mata. Me ta mata e ta mata se e ta mata e ta mata e ta mata e ku mininu ku maridu ku karai tudu tudu N fla koko se ki mininu ten a ver ku ku putaria di bu maridu nton mata maridu nton Aves ta fla-m si aves i bu ta kaba ta ami N fala-m si N kre pa tudu algen sigi sigi i txeu pesoas tanbe manda mensaji pesoas manda mensaji pa N ka dexa di fasi live pa N ta alerta pesoa pa toma kuidadu ma sa bo si so ki kel dia ta fika tardi dimas. Epa, bu fla ma tudo ta da ku obu li toga li e pa bai fasi tudo pa bai mosinho mosinho ami n odjaba ma kes ma kes entrada dintu purtugal la me kara normal mosinho duensa staba dintu kau verdi mas ami n ka sabe mon ki duensa ki ben di undi ke ta sai ke duensa li Má kel duénsa li é kes é kes é kes mudjer di na nprésta ki ta munta ku kalker ómi li, kaba ka ofetianu go, anós a ki nu afésta go, ki nu odja go pitada sima ki nu ta nosenta. Ha ku nha ministru ku ka ta meste sabe mo si. Ô sinhor, mi ta konta-nho verdadi, N ka ten konsedju di nha da nhos. Má grasas a Deus, N ten di da di fla nhos. Ô sinhor, mi tanbe, mi ka pô mutu uzador di kamizinha nau. Si N sta la Purtugal, N sta ma N staba kontaminadu tanbe. Pamodi ami, ami e bunitinhu, ami N ta da kobu faxi. Pamodi i, pamodi nhos ta oja un kusa li, sta algen ki N konxe ki tene go. I aves bu ta xinta, bu ta pensa. E monti sta muita gen ki sta ku doensa. Denti di Purtugal sta muita gen ki sta ku sida. So ki muita gen ka ta liga. A ki ta kumesa morti ta morti un tardi kumpanheru na txada. Kaba sta monti omi ki a ta kume mudjer ku omi tudu musturadu. Ah nhor Deus. Ah Deus di seu. Mosinhu, ami gosi bo ki nha txon, ami bo nha punheta, ami punheta kon sa ta da tim morta ki nka ka pika le pa txon. Mosinhu João, N sta pa N ba Portugal, N sta pa N ba Portugal ma N ka sa ma N. Ba N oi mo ki N ta fase, N fase ma N ta ba, N ta oi nha nha irma sa ta ben ter ku mi, graças a Deus. N tenha un irma di mi más pikinoti, el ta intra ku mi la di Purtugal, el ta inter ku mi, el ta inter ku mi, nu ta pasia li, nu ta pasia. Dipôs N ta ku el pa Fransa, el ta oja, el ta oja nha irmon ki el ka oja vinti tal anu. N ta fase kiston oja-l ten ben pa el fika sô ku mi li, mas N ta fase kiston pa mi más grandi di ki el. N ta kole, N ta oja si nha, nos irmon, nu ta panha bus, N ka sta na trabadju, nu ta panha bus. Pa nu paga más baratu, nu ta panha bus, nu ta panha bus, sedu nu ta txiga, nu ta oja nha irmon. La nu ta pasa uns ténpu ku el. I dipôs, i dipôs mi N ta ben inbóra i ta ba Purtugal. Si ka ben, N krê ba Purtugal, má N ka sabe Purtugal. N krê, N krê oji si N ta faze un fésta, mi ku mos, dia 20 di otu, la Purtugal, la na bairu di Gedrinha Zona, la N ka sabe. Alvês si tudu kóre sértu, pudi fase. N kudji pô kónta di la ka txiga el, karni, pur inkla. I bu, bu ta morena, gosi la Purtugal.

Sta pesoa ko ke sta pesoa ko ke sta Mo mu mo si mudjer ku omi sta monti kontaminadu kaba minis omi mo si kabo verdianu anu nu ka sabi pega mudjer Pa nu da so beju pa nu pa nu kore so di el a nos ka ofende a nos ki el nu ta pega mudjer tra di piskos e un mo si kel otu na mama tra tra di piskos soti dintu kai si nha bu ka sai si mudjer la pitara kala pitara bu ka sai si ta kontamina kala ta kontamina e so ka ti konse ami nta fla nhos nkuta nta fla nhos nkuta di verdadi nhos si ami rapasinhu di ki mi nta bin sen pa bo en kustuma na linha konboiu npu obu dintu pitara pra na linha di konboiu Li na Lixonburgu li, un povu di ntupital propi nkantu N laba, N ta obi un omi dregu kama na nha frenti, ma oba N ka tra. Pa un etim, un di ki nos kabuverdianu nu nu ka ta intxi kadera. Purtu oia kabuverdianu ka tene nen kor di kai mortu, ka tene kasa, ka tene karu, ka tene nada, ma pa pari e tudu anu. Bu ta bai la Kabu Verdi, la Nsinsin, la Nsinsin, la Nsinsin, bu ta bai na un kasa ki ten, un renki kasa ki ten, o diabu, ba pa la, na un renki, ka bu ta Kabu Verdianu, la Nsinsin bu ta oia. Na renki kasa ten kuatu kasa ku enporta ue uaca sa senti i tal mi argen ki ta mora na ke kuatu kasa. Pamo e anos modi no nu ka ta oja pobreza, no nu ka ta fasi planu di pari mininu, ano anos no ka mete sabi djoli mo sinha mi ta fla un kusa mo sinha mo sinha mi ka ta skesi ke kusa li mo sinha mo sinha nos kofia no ten lumi dentu kadiera ma no lumi a ta kusa no karu. Nos inda lenbra mu tinha, nos nu ka ten tenpu di txuba mudjer, bo ka nu xinti gostu di mudjer propi. Modi ki nos nu ta ama algen di verdadi? Bu ta atxa ka ka venenu é kapas di sta so na mu ka munta li nsen so na pensa na kel otu ki ta kontradu ku el manha. Anos nu ka ten txikadera. Bu ta oia purtuges ta pari un mininu, otu nen ka ten mininu nen ka kre pari, ta prifiri ba adota. Anos ka venenu ta bai na linha Sintra la fladu teni duensa ki minis fladu ma gora ta paga omi pa ku mes. Aí un gasta entende, entende? Nhos odi ó, lá Cabo Verde nó na na nha zona, na nha zona tinha 28 casa, tinha 300 e tal pessoa ki ta mora só na kes zoninha ki ten lá nsen. Na un casa bu ta atxa un algen ku 9 mininu, bu ta bu na na ditras di casa bu ta atxa ku 7 mininu, bu ta ba kel otu bu irmon ki ta mora riba baixo ki nen casa ka tene, pa mora tene. Sérgio Mini Ami ka ta intindi nos povo cabo-verdiano misi Modi ta fla ku yo bu ta odja bu ta odja cabo-verdiano ka ten kumida di kume es awa ka sa ta da ma mudjer ten ki ta prenha tudu anu Ami na kes epoka ki mi pari dentu cabo-verde la nsi ki kes epoka ki es awa ka da. Ku boka stangu fraku ki ka ta da pa sta ma leti na kadera ki N tinha tanki xeiu. Sabe kende N tende? Dipus ki N ben pa Europa li ki N pode pari ti ki N fai ta koka pamodi aves Stadu ta juda ku mi, ma li bu ka ta pari. Ami N ka sabe si diabu ku finadu ku fitiseru ta kanba na algen dintu Kabu Verdi. Nau, ami N ata fla di nha kabesa bu si N ata pa ben di nha zona. Di nha zona au nton ami nka sta na lista nton Mozinho nton ya minist bu ta tra vijindadi bu ta tra vijindadi ki nen un kabrua ka sai ka trinca tudu di ntu bi ta ta panha ta brin nha mãe di fia la ka ofi el di bater ku mi beh padi fin danu nha nka bisti pa nbai Mozinho nen nka kaba dretu nka kaba dretu dja sta brin ami nka ta intendi kuse ki nos afrikanu nu ten di ntu nos kariera ki Mozinho azago ka ten kau kau ka ten padi ka ten ka ten ka ten. Bu ta ben ta kontra ku sinku mininu ki N tene, ami nen na trabadju N ka sta, nen trus N ka tinha pa N bisti, mudjer nen ka ta lakaba mi. Ami ala-m ku des mininu na txon li, grasas a Deus, Deus dja abensua-m li, es du abensuan ki dja N tene, N tene so, N tene poku pikinoti. Ma mi mosinhu dentu kau fi, si N sta dentu kau fi el fla, oxi mi éra omi más paridoru di mundu. Mamai fla, djotu el ki ta bu, ki ta nbarka. Ma na ta nbarka, N ta nbarka, nha mai di fia ba la na kasa, mamai fla, Oxi bu ka ta reta indukue bai mininu la kasa mamai fla si bu ka ta bu kamizia yo di indukue bu ka ta reta oxi el fla mininu yo tene ki a txiga no tinha bu ta odiau ta kasa na ke mutu algin ki sta ku prublema dentu kasa ku familia no tinha ka ten nen komu ta pistaba arros pa da mininu kumida otra manha bu ta oial ki bu sta penha ala ngu dial mininu na txon la dial mininu na txon ya kada algin oxi gosi n pudi padi pamo sima sta li Nha fidju ta djuda-m da mininu kumida, bon, i el sta tudu grandi. Má N ka ta pâpia. Sima ki Europa ta tapa ómi kabadu, sima ki Europa ta pô ómi ku kabadura mutu lébi, sima ki Europa ten un kusa ka ta dexa algen pâpia. Makaku bedju ki dja pâpia na Kau Verdi dja ben Europa ka ta pâpia kuma i ka ta pâpia más. Bu ta oia omi, dés mininu na txon ki di ki N tene ku monti orgulhu, ka tra nen pa pape txeu. Mon sinhor, es ta bon. Dipos nu ten fase vida más tardi, pa nu, ku Samuel i Gomorra, nu ten un patron xatu li, nhos ka sema, nhos fika tristi.